Hi Queens! Croeso nôl i Popty! A fyddech chi yn fodlon bod yn absolute legends a tanysgrifio i'r sianel, hoffi'r fideo yma a gwasgu'r glwch bach notification. Yn ogystal â wneud fideos i Popty, fy swydd o ddydd i ddydd yw actores. Ac ar hyn o bryd, fi mewn ymarferion ar gyfer sioe newydd. A o'n i'n meddwl, wel, Bydde fetha cŵl dod â chi gyda fi i weld be sy'n digwydd tu ôl y llew mewn ymarferion. Ok guys, mae hi yn naw o'r gloch a mae fi a'r bois, Gwern, Gwyrhaia. Wel nes i cwmpo o'r preseps trwy hyn. Cut.
Ie ie, mae, dyma Huw. Come on Huw. Huw, cwrdd off y llawr, cwrdd off y llawr. Come on Huw. Huw.
Da iawn, da iawn. Shwmae! Huw a Gwern, maen nhw'n wneud y daith gyda fi.

Yym, a fel fi'n gweud, ma' raid i rywun arsylwi, so fi jyst neud siŵr bo' chi yn iawn fan 'yn. Jyst edrych ar fy hunan ife? Ie ie, jyst edrych ar ôl fy hunan, neud yn siŵr bod yym bod y gwaith yn ca'l 'i neud yn iawn, ch'mo'? So ar hyn o bryd ni'n cario y set mewn i'r neuadd lle ni'n ymarfer, achos heddi ni myn' i ymarfer gyda'r set! Sy'n exciting iawn, ond ie fel fi'n gweud fi obviously yn helpu lot. So rhein yw set ni. So be ni'n neud ar hyn o bryd yw ni'n rhoi y set lan, achos ni fydd yn goffod neud hwn pam ni'n mynd ar y daith. So far, so good. Dyna'n rhy gymleth ar hyn o bryd. So, gawn ni weld. Mae Maeve yn mynd i helpu fi nawr. Say hi! Hiya! Ddim yn y fath! Ok then, ni newydd cael cinio a mae Gwern a Huw yn mynd i fynd dros golygfa ymladd. O'n i ddim yn cofio bod yn fake wedyn! Ymladd! A gyda llaw, mae unrhyw beth chi'n mynd i weld nawr, um, mae fe yn cael ei wneud mewn ffordd saff, um, ni wedi bod yn ymarfer rhwng da pobl proffesiynol, Sneb yn cael niwed go iawn os ef oes? Nagos. Na, ni di neud fy mffordd rili saff a sneb yn cael niwed, so barod amdani? Odin.
Let's go! Be gen i Sofia Georgia?
Wyt ti?
Na.
Ie ti yn. Ti'n gen McGuinness. O pwy?

Ni am gael rhediad o'r sioe Gymraeg, ond nes i anghofio gweud wrthoch chi hefyd, guys, ni yn neud y sioe yma yn ddwyieithog, yn dyn ni? Odyn. So mae hwnna'n lot i gofio. So gatho ni rhediad o'r sioe Saesneg bore yma, a nawr ni'n mynd i drial yr un Cymraeg. Gewn ni weld shwt mae hwn yn mynd. Iawn, wel fi'n mynd de. Na!
Na!

Well guys, ymarfer Cymraeg, dwi'n mynd ok, yn do? Anghofio bach o leins, anghofio bach o leins. Um, beth ni'n ei nawr yw ni'n tynnu'r set lawr, uh, fel bod ni'n ymarfer yn iawn. That came off naturally then. um, just so bod ni'n cael ymarfer rhoi dy lan a lawr. yn yr ysgolion, fel ni'n neud yn awr. Yym, ond ie, fel chi'n gallu gweld eto, fi'n helpu loads. Na, na rhoi fy camera lawr a actually helpu'r bois, a wela i chi nôl yn y bythynnod. OK, sai di gweud nwrthoch chi, ond yn ogystal â ni fel criw Cymrag, ma' na griw Gwyddelig yma hefyd, a mi fydda nhw fynd ar daith o gwmpas Iwerddon. A ma' na un dyn yn benodol,

Mae rhaid i ni wneud yn siŵr bod ni'n gwybod y geiriau ar gyfer fory. So fan hyn, mae dy fi'r sgript, a mae'r tri ohono ni, yn dyn ni, yn mynd i just fynd am bach o line run, i wneud yn siŵr bod ni'n gwybod y geiriau, achos mae'r cyfarwyddwr artistig yn dod mewn i wylio ni fory. So ni angen bod on top form. OK guys, mae bach yn hwyrach, ni nôl yn y bwthyn. Ni gyd di cael cawod a ni'n barod i fynd mas am swper, ond cyn i fi orffen y vlog ma, ma rwbeth rili pwysig ni isie'r gwylwyr neud, yn does e bois? M-hm. Tanysgrifio.
Gadael sylwad. A hoffi'r fideo. A gwasgu'r gloch bach notification, ond tan fideo nesa. Tara! Tara! Fi'n caru popty.